Gyd y penafiadau fi wedi gwneud trwy'n fywyd i, fi wedi gwneud nhw wrth yn unan ni. Ta beth ti'n gwneud, ti'n ti ffili cadw pawb yn apus. O, oh, je! Dixon i wedi wario'r llewod o'n ei. Ah!
O'ch ti'n gwneud um, bethau bach sneaky, allu rhyw jab bach. O'n i'n bydd yn glatio. Ah, da iawn. Na, golf.
Fi pen y fynnodd i benni. Dim rhywun yn penderfynu i fi bennu.
Y cyflwynydd, sylwebydd ac un o chwaraewyr rygbi gorau'r byd yn ei amser, Jonathan Davies sydd efo fi ar y benod yma o'r gêm. I sôn am chwarae gêm yr undeb yng Nghymru Y penderfyniad dadleuol o symud i rygbi'r gynghrair yng ngogledd Lloegr ac Awstralia, yr effaith mae colli ei dad a'i wraig i ganser wedi ei gael ar ei fywyd a llawer mwy. A lle gwell i drafod y cyfan na ar ei stepan drws? Jonathan Davies. Ydy rhaid, iawn fai? Sut wyt ti? Good on, good on.
Beth dwi'n galw chdi?
Jonathan, JD neu Jiffy? Jiffy, rhywbeth i moyn. Fi gael galw popeth. Nawn ni fynd efo Jiffy te. Am le perffaith i gael cyfarfod. Mae yna bob dim lawr fan yn y Mumbles, does? Mae lle, ti'n bod, diddorol. Mae fe'n brydferth iawn. Mae, ti'n bod, mae digon lle i gael bwyd yma. Ond beth sy'n bwysig yw tywydd, ti'n bod? Os yw tywydd fferin, sy'n lle gorau yn y byd i fyw. A'n bwysicach na hynna, traeth.

Mae'n berffaith yma yndi? A ie fi'n lwcus da t'mo' o'n i byth yn meddwl bydden i'n byw yn Abertawe. Ar y funud fi'n hapus i fod nôl fan 'yn agos i mam yn Tramsara agos i'n ward yn Llangennech t'mo' ma' plant 'da fi yn Gaerdydd a falle bo' fi ddim yn neud shwd gwin o drafili a o'n a o'n i yn neud ond yy ma' fe'n ma' fe'n le neis t'mo' yn y haf a yn y gia. Faint sy 'na rŵan?
O gwmpas 30 mlynedd ers i chdi orffen chwarae rygbi. Mae'n siŵr bod hynna chydig bach yn scary i glywed hynna. Ond be' ti'n neud efo chdi dy hun i gadw dy hun yn brysur te? Wel fi fi o hyd wedi gweitho ers y bennes i ware o'n i mewn i teledu yy fi'n gweitho i cwpwl o gwmniodd nawr yy i cadw fi'n fishi neud ty' bach o teledu hefyd a t'mo' gyda Es Pedwa Ec gyda raglen Jonathan Ugain mlynedd blwyddyn hyn, fi ffili credu bod hwnna still yn mynd. Fi still yn gweithio'n galed, fi'n ware golff gyda ffrindie fi, fyn mas i ga'l pryd o fwyd gyda'r teulu a mwynhau bywyd.
Wyt ti 'di cael cyfnodau anodd lle ti byth yn mynd i gael yr yr buzz y cae rygbi 'na nôl? Na, o'n i byth,
o'n i'n gwbod unwaith bydden ni ware, bydden ni, bydden ni byth, t'wod, cael y, yr adrenaline rush 'na eto. Ers o'n i'n yn gwrtyn bach colles i'n dad a fi'n credu hwnna oedd y peth anodda o'n i byth wedi wedi neud a fi'n credu fi'n tueddu meddwl nôl am y pethau 'na a beth sy'n dod nesa t'wod gall dim byd fod yn wath yna a wedyn a jyst wedi paratoi t'wod o'n i'n o'n i'n gwbod o'n i mynd i bennu ar y rygbi o'n i'n lwcus es i'n mynd i teledu a fe o'n i'n gallu neud y gemau mawr a neud y gynghrair a neud y yr undeb ond oedd e oedd e byth yr un peth t'mod. Mae'n ddifyr be ti newydd sôn yn fanna oherwydd dwi 'di ymddeol o bêl-droed ers wyth mlynedd dwi'n meddwl, ond mae'n teimlo fatha bywyd rhywun arall. Pan dwi'n meddwl yn ôl a dwi'n gweld clips ohono fi ar y cae yn chwarae, 'di hwnna ddim yn teimlo fatha fi. 'Di hwnna'n 'di hwnna'n rhywbeth sy sydd yn yy yn ffitio i chdi hefyd? Ma' ma' fe'n od agos t'mod, pan ti edrych nôl a meddwl, pwy mor lwcus o ti. Alright, ti, os ti'n bobl yn sylweddoli wella pwy mor anodd oedd ei gyrraedd na, ydy, pwy, faint o waith dod ysdi miwn i fe, ti'n ti goffa roi lot o bethau lan i cyrraedd y safon na. Ond ar ôl ni, braet ti sylweddoli, rai, oh, tad, enjoy, enjoy yw na. A, o'n i'n lwcus i wneud e. Na, na fel, fel i fi meddwl,

Fwy clyb i mor e. 186, Jeff. Ie. Pryd nes ddechrau chwarae golf, Jeff? Ar ôl fi benni rygbi. Ie, yeah, chdi'n chwarae pan o'ch ti'n chwarae rygbi? Mae'n drist rili, agos, agos oedd gyd y boys yn wario fe Bleddyn a John Defro. Yeah. Ond nhw'n wario yn y cwrsys da dros y byd i gyd. Yeah.

yr bar yn llawn. Os pawb 'di ffonio ei gilydd. Pawb wedi ffonio ei gilydd a gostodd e dros 300 o bunnodd prynu peint i pawb. O, tricky shot din.
OK, da ni off.
Bad. Ochr arall o'n bel fi.

Cer â ni nôl chydig bach te. Wel, cer â ni nôl cryn dipyn o amser, Jonathan. Ie, mae'n hen nawr.
Jyst- Na, na, fi jyst sylweddoli sut yn yn hen. Os ti'n dod i rwbeth lawr ar yr ar yr internet, ti'n gorffod mynd miwn i dy flwyddyn ges i dy eni, ti ffrin. O, no! O, no! O, ffrin! Ti gorfod dal i sgrolio wyt? Cer â ni nôl yr holl ffordd, newn ni sgrolio'r holl ffordd lawr te. Jiffy ifanc yn tyfu fyny yn Trimsaran. Chydig bach o bêl-droed, chydig bach o rygbi. Ie, tipyn bach o popeth. Licio bob dim?
O, ti'n gwybod, y cricet... O chdi'n ogyn drwg, mae'n siŵr hefyd, doch? Na, ni'n mynd drwg. Sa'n cyd, os, os, os ti'n siarad â thrawon fi, o'n nhw beth yn gweud bod fi'n uh, cheeky felly nhw'n gweud o'n i'n mynd ddrwg. Golle ti'n dad os i'n 14, a felly golle ti'n bach o disgybliaeth, oedd y fam yn gweithio'n galed a trio tymod, uh, edrych ar ôl fi am war, a tymod, nath i jobyn tymod, ffantastig, dod i'r falle fenyw bwysig gan yn fywyd i tymod. Ond uh, Na, jyst bach yn cheeky o'n i fi'n credu a a mwynhau, trio mwynhau pethe a da- a cael amser da gyda ffrindie. Ti 'di cyfeirio cwpl o weithiau a- at dy dad, yy colli dy dad pan o'ch chdi'n ifanc iawn. Ie. Yym, sut o'dd y cyfnod yna? Nes- ti ti ti newydd egluro, nes di golli dy ffordd chydig bach. Yn bach. Na- nes di gyrraedd y pwynt lle o'ch chdi'n me'wl, reit, ma' raid i fi dyfu fyny pan o'ch chdi'n fengach na ddylia rywun orau tyfu fyny? O- o' rai' o' rai' fi dyfu i fyny. Ond t'mod o'n i still cwt cwt yn ifanc o'n i a ni'n dysgu ffordd y mywyd a a falle y peth fwyaf rhaid fi wneud oedd penderfynu am bethau wrth yn unan. Falle dim ond falle os rhywbeth mawr yn digwydd yn dy fywyd i, falle roi galw'r i dad a bethau. O'n i'm yn moyn dod i'r pwysau 'na arno yn fam i mm. a ladd i fecso. So falle gyd y penderfyniadau fi wedi wneud trwy'n fywyd i, fi wedi wneud nhw wrth yn unan i. A na, bydd dyfais i lan, t'mo, weddol, weddol cyflym. Ond ti yn, mae'n siŵr, yn meddwl bod y cyfnod yna wedi siapio dy bersonoliaeth di ac efallai rhoi dy drive 'na i fynd ymlaen i gyflawni i be wnest ti? O, yn, yn enwedig, t'mod, dod o'r pentre o Trimsaran, o'dd pawb yn gwbod beth oedd yn digwydd yn y teulu, o'dd pawb yn, t'mod, moyn cymryd rhan o dy fywyd di, a, t'mod, o'n nhw wedi Ie, yeah, clwb rygbi Trimsana oedd i siap yn fywyd i'r ar y dechrau. Um, a nhw wedi edrych ar y nôl i tyma bach hefyd. A wedyn yr ôl fi fynd, ti'n bod, i Gastell Nedd, a wedyn mlaen o fyna, nhw'n parchu, ti'n bod, taw crwt o Trimsana nhw. Ni, ni, o'n i beth wedi anghofio na, fi'n agos mae ma lot o, o barch da fi am, am y pentre. Mm. Be sy'n y dŵr yn yr ardal yna? Dwi'n siŵr bod chdi wedi ateb y cwestiwn yma. Na, uh, Lot o weithiau. Be sy'n y dŵr yn yr ardal yna o Gymru sydd wedi creu gymaint o chwaraewyr rygbi, 'sa ti'n gallu enwi nhw gyd dwi'n siŵr, ond bois fel Ray Gravell, Phil Bennett, mae'n rhyfedd dydi? Ie, dyfais i lan, t'mod, es i'r ysgol Gwendraeth, Ysgol Ramadeg y Gwendraeth, wedyn t'mod oedd oedd dim pwyse o gwbl arnon ni agos oedd Carwyn James, Barry John a Gareth Davies ar y wal. Ar ôl 'ny, ti'n gwybod, ti'n cael bechgyn fel, ti'n gwybod, mae Ken Owens wedi bod yna, wedyn gyda ti Jonathan Davies yn dod yna, mae, ti'n gwybod, mae Mike Phillips yn dod yna, ti'n gwybod, yr ardal hyn. A na pham, oedd ddim lot, oedd ddim lot o bethau, oedd ddim lot o bethau i wneud yn yr ardal, ond, ond am chwaraeon, ti'n gwybod, a fi'n credu falle na pham, maen nhw'n mwynhau e, clwmyd i, nen, i, i roi glwb, mae'r glwb, mae'r clwb na wedyn yn yn edrych ar eu hôl nhw, um, a na fe mae fe'n digwydd wedyn, a ti'n parchu wedyn, os ti'n mynd lan i'r step nesaf, nesaf, nesaf, so nhw beth yn angofio le dechreuodd e gyd o, ti'n mwyn? Sio. Wyt ti cael ti fach o look eddi, yn barod ti? Bach o look?
Look ta clas. Sut mae dy pytio di, Jake? Fel na. Ie? Rygbi rwan. Sut wyt ti sbi ar y Byd rygbi modern. Jeff, wyt ti'n sbio arno fo efo chydig bach o genfigen o feddwl yr arian sydd yna ta? Na, fi 'di cael 'yn amser i, t'mod? Ie. O'n i'n lwcus agos yy ges i'n amser i, ddim byd yn newid t'mod so yy yn joyous yn fe fi'n credu, ta pryd ti'n ware, ti'n goffod mwy- mwynhau'r amser ti'n ware so t'mod. Cofiwch codi lan a edrych ar tymor Edwards a boys na. Dwi'n mwynhau hwnna. Yr un, sy'n ni'n ware. Yr un peth, a wedyn, smost y fi. A ti'n hapus efo dim y safon, ond sut oedd rygbi'n cael ei chwarae yn dy gyfnod di? Yeah. Ti'n hapus bod chdi wedi chwarae mewn gêm chydig bach fwy, dim caled, mae yna'r term anghywir, ac gwahanol. Oedd e'n frwnt falle, to fwy brwnt, fwy dangerus ar y pryd, yeah. ond ar ôl gwyn ni, na, ti'n mwyn, just Lot o cameras nawr a lot o bobl yn siarad am lot o bethau, ti'n modd, a mae social media. So ni'n hapus pryd, pryd o'r reis i, ti'n modd. Achos o'ch ti'n ei yn bethau bach sneaky, eich rhyw jab bach, sa, fiw, sa ti'n cael cops dyddi am yma? O'n i'n beth yn glatio. O, dim ond retaliation oedd y peth gyda, o'n i'n gweud. O'n i'n weld ysmon yn mynd i fewn.
O, oh, sa'i bwrw efi? Na, dw.
Felly, o'ch di'n dipyn o arwr, chwarae castell nedd, a llanelli, dy home team di os lici di. Yeah. A wedyn, nes ti'n gwneud y penderfyniad mawr o adael rygbi undeb er mwyn ymuno efo'r rygbi lig fan ni'n gogledd Lloegr. Be oedd yn mynd drwy dy feddwl di ar y pryd? Pa mor anodd oedd y penderfyniad yna? Oedd e'n anodd iawn, o'n i'n mwynhau, o'n i'n oed yn ddiolchgar i Castell Lledd roi cyfle i fi. Yeah. Ond o'n i'n gwybod bod fi moyn wario tîm gytre, Llanelli, so o'n i'n lwcus i'n y ddoi na. A oedd e'n anodd iawn, a ti'n o'n i'n mwynhau wario dros tîm Llanelli, ond on byddwn ni'n falle, bydde Llanelli di reoli y gêm yng, yng, yng Nghymru a falle Prydain ar y pryd, ond um, o'n i'n rhi hapus beth oedd ymlaen yng Nghymru, A o'n nhw ddim yn moyn newid pethau, os nag o'n i'n mynd i newid pethau, o'n i byth mynd i tiod, uh, i gymaru gyda Cysedio na De Affrig a, a, a na, na pham. O'n i'n, os nag o'n i'n gallu tiod, cael y, yr un peth o'n, o'n nhw'n neud, byddwn ni byth yn gallu myddi nhw felly. So, felly agos, o'n i'n moyn, o'n i'n moyn mynd wedyn i ware so, gym y gyngrair. Achos dyna mae pobl yn anghofio ydy, doedd rygbi'r undeb ddim yn broffesiynol. Nag oedd. Felly, oedd y tâl, mae'n siŵr, bron iawn dim byd o gwbl. Dim, ie. O'ch ti angen edrych ar ôl dy hun hefyd? Oedd, oedd ddim tâl.
Ond o'n i ddim yn, ar y pryd, y penderfyniad o arian, falle dim hwnna oedd beth oedd yn reoli fe. gwybod bod fi ddim gallu cael y gore mas o Boys Cymru a fi'n unan. Yeah. Ac os o'n lle oedd ddim yn broffesiynol, o'n nhw'n cael sponsors o bethau ffra yn y cysylltiad. A o'n ni ddim wedi gallu cael yr un, ti'n um, yr un safon yn nhw, ac o'n i, ddim, i ddim yn gallu ymarfer un peth yn nhw. So na bydd y beth pwysau gael fi, meddwl rhaid fi, brau fi ddangos yn dalenta, dalenta i bobl, a falle allan ni'n neud na fwy na gangrair, a wedyn wrth gwrs, oedd, oedd, o'n i'n cael yn dalu. So, oedd y ddoi beth na, ond oedd e'n, oedd e'n anodd iawn i fe, o'n i'n, o'n i'n, o'n i'n hapus iawn le o'n i. Oeddach chi'n cael, ges ti lot o stick ar yr amser yna gen bobl yng Nghymru oedd yn teimlo bod chdi'n troi dy gefn arnyn nhw? O, lot o stick, ond ti'n modd, so, o'n i'n ots fi, o'n i wedi siarad â ffrindiau a, a teulu, a beth oedd yn bwysicach i fi ar, ar y pryd, agos, ta beth ti'n neud, ti'n ffili cadw pawb yn hapus, Yy, os o'n i war i Gymru, oedd e pawb yn apus. Um, ond nes i penderfyniad i fi a'r teulu, a, a es i wedyn. Yn ni. Ti'm i weld y teip i fi sydd yn difaru dim byd, Jiffy. Ond, drwy fynd i y Rugby League, nes ti fethu allan ar chwarae'r Llewod, Oes 'na elfen o ddifaru bod chdi wedi methu cynrychioli'r llewod o gwbl? Ie, unwaith ti nes i'r contract, o'n i'n gwybod o'n i byth lle- o'n i ar y pryd g- gwybod o'n i byth gallu wario gêm yr undeb ar agos, ragor. So o'n i feddwl, reit, ti'n modd, os mynd i cod na, na, ti'n modd, meddwl ffra amdano fe, fydden ni ddim wedi well yn neud y gore mas o gêm y gyngrair. Ond ar ôl edrych yn ôl, ie, falle dyle wedi aros yma bach. O'n i'n anffodus, oedd ddim y llewod yn y diwedd yr 80au agos uh, De Affrig a problemau po politicaidd o gyda nhw. Yeah. So oedd e gysyn ddim y cyfle. Um, falle, do, golle sy'n 93 wedyn, a sy'n ystod nhw Crysydion. Ond falle ges i cyfle wedyn i wneud e'r 97, ond i ti fach rhy hen, falle anafiadau. Edrych nôl, Fi 'di neud, fi wedi wario dda yn y gêm y gyngrair, fi wedi neud weddol y gêm, uh, gêm yr, yr undeb. Nixon ni wedi wario'r llewod, ond ei, ti'n neud penderfyniadau, ti'n gofio stico nhw.
Right.
Siaw na.
Y tourist guide wan. Te neis i ware. Ond os mae'n bwrw glaw, sy'n mynd le neis i fawr e.
Am spot. Ydy, ydy e. Mae dibyn mawr lawr fyna, ffind ddim y bel to, so... Spoilio'r cyfan. Ie, so mae fe gyd lawr fan hyn daw. Pa, pa mor gystadleuol wyt ti, ta, Jeffy? Wel, fel fi'n gweud, ti'n os... Beth yw'r pwynt cadw sgôr, ti'n Os nad i ti'n... E, ti'n moyn ennill neu colli, ti'n rhaid ti fod yn gystadleuol. So, a na beth sy'n neis amdano fe, sy'n fi ware gyda ffrindiau, ti'n pawb moyn ennill, a mae

Oh!
Dim ond just. Dim ond just. Okay. Oh, lovely shot.
Be ti'n meddwl sy'n creu yr elite athletes? Na, na mae'n un lot o fe fi'n gedi. Mae'r rhan fwyaf dydy? Odi, rhan fwyaf fe. Mae'r ma agwedd yn bwysig, mae'r sgiliau yn bwysig, ond fi'n cedi mae fy'n wedi fod sylweddoli beth i goffo wneud, pryd i goffo wneud e, fel ti'n neud e a wedyn ma'n bwysig t'mo' fel os ma' pethe'n myn' yn wael ne' pethe ddim yn myn' yn t'mod yn iawn ma' ti js dod droso wnna hefyd a fi'n credu ma' t'mo' ma' fe lo- ma' agwedd lot yn neud o fe fi'n credu. Sud sud odd dy agwedd di'n chwara'? O' chdi O- o'n i fatha yn yn ymarfer yn galetach na unrywun arall? O'n i yn o'n i yn ymarfer lot o'n i'n mwynhau m- yy ymarfer lot o'n i'n gwitho lot o sgilie ond t'wod moyn ennill a trio gwitho mas fel o'n i'n myn' i ennill o'dd yn bwysig. Ie. A t'wod Wneud beth oedd rhaid wneud i ennill. Not yn bwysig. Da ni wedi sefyll ochr rong yma yma da. Ydyn. Dwi'n edrych yn dalach yma. Ydyn, lot bwyd dal efo.
Sorry, Jiffy.
Sorry, pwy. Reit, birdies. Fi'n teimlo fel Lord of the Rings fan hyn.
Ti'n amlwg yn cael dy adnabod fel arwr ar y cae rygbi.

Dim dim ond fi, tîm e- t'mod enfawr yym a ffantastig yn yn yy Felindre ond yy wel ie ond t'mod di- ma' di- gyda'r digwyddiad sy' 'di wedi digwydd yn bywyd a bod yn y safle o'n i, yn deall b- yym t'mo' beth ma' bobol yn mynd trwyddo a falle t'mod llefydd fwya tywyll ti byth ti byth wedi bod yno ma' pob- ma'r byd yn arafu a stopio os ma' pethe ffela'n digwydd t'mod. Ond un peth o'n i'n gallu roi nôl o'dd at elusen y Felindre a neud yr oedrin ac jyst cadw'r enw o gwmpas ac os fi'n gwybod bod pawb yn, falle yn y byd yn, wedi cael ei twtio gyda, gyda cancer. Ond uh, fi'n mwynhau e, wedi, wedi creu'r un culture a o'n i, o'n i'n wario rygbi, ti'n modd? Yeah. Um, A mae hwnna'n bwysig i fi a byddwn ni'n browd iawn, ti'n modd, um, ti'n beth fi wedi wneud. Felly, ar, ar un pryd beth, y pil y, um, y bu chwaraeon, un nath i fi retairo, os, os nhw'n gadael fi retairo, um, byddai'n edrych nôl a byddai'n byddai hapus iawn, ond byddai'n neis, ti'n byddai'n dad yn edrych lawr, a mae'r rhaeg yn edrych lawr, a, a A os gallen ni roi rhywbeth nôl a helpu bobl sydd bod yn yr un sefyllfa ni, timod, bod hwnna'n, hwnna rhywbeth da i wneud.
Wyt ti'n methu chwarae rygbi? Os ar rhai dyddiau neu rhai gemau ti'n gwylio, ti'n meddwl, ah, swn i'n modd bod allan. Na. Na? Na. Pam?
Ac os wares i digon. A fi penderfynodd i benni, dim

Pêl drod, rhywbeth fa, gemau, chwech bowg ochr. Dyn ni, dyn ni yn yr haf, dyn ni'n nerfus gyn bob gem. O'n i rhywbeth, di.
O'n i'n cysau y teimlad uh, cyn gem. Yeah. Unwaith ti'n dechrau chwarae, iawn. Mae'n iawn ydy. Cyn y gem o'n i'n meddwl, dwi jyst eisiau cyrraedd y diwedd.
Ie, yeah, o'n i'n enjoy y bore, da bore cyn gem. A be am night games? Pan mae yna gêm yn y nos, ti'n gorfod disgwyl drwy'r dydd. Troi off, troi off. Wel, o'n i'n gweithio nawr, ddim fel ti. Pros.
O'n i'n cael nap fach. O'n i'n fawr, ia, chi'n gwylio, ges i'n gweithio.
Stop!
Na, beth yw golf? Ah!
O'ch ti'n arwr yn y byd rygbi, rygbi lig ac rygbi'r undeb, Ond sut wyt ti'n meddwl fydd Jonathan Davies, Jiffy, yn cael ei gofio? Sa i'n gwybod. Yym... Sut sa ti'n licio cael dy gofio? Os sa i'n becso, i fod yn onest. Na? Na, na, na. Fi 'di trial 'y ngore, yym, t'mod, yym, fi 'di llwyddo yn yn gwpwl o bethe, yym, Mae teulu y, y plant yn hapus gyda fi. A tywod, os maen nhw'n os nhw cofio fi fel bod fi, tywod, oce okay yn chwaraewyr a oce okay fel ar y teledu, a ni bachan weddol fe'n hapus. Bydd pobl feddwl be maen nhw eisiau feddwl, ie? Yeah? Na, fi'n trial gweud, ie. Yeah.
Dwi'n meddwl, dwi meddwl bydd pobl yn cofio chdi fel y boi oedd yn cael macchiato. He's gone big time ac yn bangio i ben. Mae hwnna'n mynd i fewn for the win. OK, allu gael hwnna, allu gael hwnna. O, oh, good putt.
Reit, Jiffy, hon ni ennill, boi. Bob lwc. o, ti'n dda ti'n meddwl na.